Hello? Ah, yes kana maichi paruma. Ah, naye asikana kumukadzi wemai mfundisi chaanga achiparidza nhasi. Ah, asikana, dei muzairira togara hangu kumba. Kamushairo kaanga achiita. Aiwa asikana kana chii chaanga achiparidza ko iyo make up. Iyo make up ngemuro ya asati akugona kusa make up kudara adzidzira kusa make up nezuro manheru. Aiwa kana mashairo anga achiita. Hazvii zvaanga achipadzira izvozvo. Zvazvo rina ndatogara nemurume wangu ndichiona hangu ex yangu bushuri pa TV zviri nani. Aiwa kana kushaira kaanga achiita kuya. ah kuti wese yangu dzimwe nguva ndaamboitawo zviri sexy so kupedza zviri sexy ah nhai aiwa shuwa hawazvinzwawo ei ah nhai izvo zvipetiri kunetsana topedza petiri kuenda kuchinzwa mataka nyaya akadaro so oh. chiiko chiri kumbonetsa ah maiti baruma ah he aiwa takapfumidza dzimba matenga hatizive pamwe murume wendo yazaba mufundisi wemombe vakazizira vanombareya arisi arisi arisi wiri wiyedya ah pamwe izvo zvaari kunyimwa ah Murume wako uri agosika kamupadzira kwaita nhasi ka kanga achisvota unoziva. Chiko. Asi asi asi hatisi kubhadhara chema yakakwana here? Aiwa aiwa ndaregedze dzimwe nguva ndakana kana asingadi ndangu ndangu ndangu pavamwe vanhu ndiparidze. Eh, zviri nani ndingoregerwa achingoteerera vamwe vachiparidza. Nei, zvakanyimbo dzibvunzi ndiani varamba chingoriparidza here? Ah, aiwa ndatongokudza nyaya yezo dziri kuti aiwa handichaya kuchechi ndinotozoregera kave kuchechi and ndisakaraga kuti takabata chechi e eh, unoziva ndikangobva chechi yese inobva yatongobva ehe aiwa mupagadzirise kana vasingakwanisiwo mweya mutsvene usingaiti kuti vagona kuparidza ndavangoenda vangoika haleluya ha sande yakanaka magona mauya mukadzi nhasi andida kubata bata murume nemukadzi eha ini handisomboda zvekuti hariuda ndipe malove nemalikes ndowandiri kuda haleluya ehe asina bhaibheri ndiani kana kutasa ari pasaiba kwasina mubvonye mubvonye bvonye kudai tanda madhimoni ya vabvonye ehe vhura yakanaka zvakarwa 17 ve 17 mabaona here ehe asi ndagori kubvura bhaibheri amene zvake indakutoverenga nhasi ndakubata vakadzi munhu anenzi munhu mukadzi ane chitonyenyi haleluya aiwa tatadza zvararia live relax orit ndimonyatso kubatai vakadzi hanzi iwe mukadzi rega kunyima murume mazvinzwa rega don't be stingy hey chivhare mabhaibheri ha malove vemalikes vanenge achikuda chiti nhasi amai fundi chimbondipai mukana nhasi nyatsondipai mukana because nhasi dakumbowagadzisa vakadzi ava ehei vakadzi imimi vakadzi imimi mune situnyeni ada kunyima munoziva mune vakadzi vanoima muzere muchechi kudai motane munonamata malove vemalikes motauda kunyima kunyima kunyima ose anoti kunyima kana tablespoon yemafuta yekubikisa yousina kunyima vanhu kadzi asi bhaibheri ratotaura kuti zviri kuti usanyime ende handisati ndasvika pandoda kusvika itangai matoti go deeper go deeper ee go deeper go deeper haa nhasi nhasi muchanakigwa muchanakigwa kuti kurakidzai kuti haa ha zvakaoma ei onyima murume murume anoita kuita kuti anga achagwadama achida achida achida kusasa indipokani kuti anga achatogwadama kugwadamai six months murume ane zhara kunge amene amene ndopaunoona kamurume achita kunge achi achi chichidonhera rute mumadzimai vanenge vane mamareceptionist kumabasa uzvabvirepi iwe uzohurirwa wozotanga kuridza mhere uchiudza maifundisi maifundisi vakangokuudza izvozvo kuti andizvoni hee unomakururai ndo nyaya iyoyoyo ikuda kunyima vanonyima ava mani a ah, manje zvinoda kugadzirisai kugadzirisai nhasi haa ah, nhasi da kubatai batai unoziva mumwe mumwe ndiye ndiye ane mbiri yekungoda kuronga maonit prayer kuronga maonit prayer kuti ah, ari kuziva kuti murume ada kumusasa ada kusvika late ozotanga kunyahwira kunyahwira na three o'clock abva kuonit prayer because ari kuziva kuti murume ada kusasa asi kana iri month end manje unoona ndopaanenge achiwanikwa mumba achititadzisa kurara mudzimba dzedu umu achingoti maona ikura iona ikura zvazodai kwazodai ndinga ari kurwara kwarwariwa ee uda kunyima kunyima kunyima kunyima munhu wekukadzi mune ane soni yekunyima unga hamena hamena murume haafane kunyimwa ah iya manje zvino anoenda maifundisi musatombofonerwa mafoni koye kuti handizoni nemurume ahuriwa ndo basa irororo manje chokubudira yanzi yangu ini nditone code nemurume wangu ndikangonzwa so chibika ndabika sadza ndikangonzwa kuti zvoni ari kuti ha ah, kusouti souti yanyanya mumuriwo umu waya wanzwa so ndoza chakachaya nhasi ndiri kumbobviswa stress Aje mumwe anobva ahe anobva atotofonera baba kuti baba vasvika here kuda ude kuda kusvika kusvika na 12 o'clock murume akarara kuti arare anonzi hanzi anondinetsa idhimoni ndosaka muzokurwa mai friends zvitokudzai ndavarike kuti zvawanda zviri kuti ati tichada tichada zvikudzwa kunzi hanzi murume avura kuti ndiyo iyoyo itira bokoza ehe musanyime musanyime ehe haa nhasi ndakubatai ndakubatai ehe kunyima kunyima Asi mama mama kudari so stone kudai so handisati handisati oda kunyima kudari so oh. ah manje zvino bhaibheri kutaura iri iri ndanyasara usanyime usanyime kunyima amene zvako ah aiya mhm. mumwe unotona anotoenda kumwe dzake ze kuda kudzinga murume nekuti ngonhuwa murume ayi achatorara futi munike mudining nekuti ari kuda kuti ngomudzinga nekunhuwa kwako ikoko usoda kugeza rimwe isha ave mubva matanzi ndiani madimoni madimoni ndiwe mani we ah vanhu manasi